Күндү күөх халлаан иэниттэн сөрүүн тыл илгийэр, сайыҥҥы дыргыл сыт-сымар сыһыаны хонууну толорор. Кэҕэ саҥата, чыычаах ырыата кэрэ да кэмнэр кэллилэр. Кыыдааннаах уһун кыһыммыт кэнниттэн киһи эрэ барыта кэтэһэр кэрэ самаан сайыны. Саха омук итэҕэлинэн ыһыах күн айылҕаны кытта биир түгэҥҥэ алтыһан, кэпсэтэн, көрдөһөн, сүгүрүйэн кыыс ылар күммүт буолар. Болҕойуҥ, көрдөрөр Амма улууһун Амма Нахара нэһилиэгэ. Арыы алаас киэҥ алааһыгар, томтойор туонатыгар, дьөгдьойор саалыгар Биир дойдулаахпыт Амма киэн туттар киһитэ, социалистическай үлэ геройа, буойун, учуутал, ыанньыксыт Петр Ионович Яковлев төрөөбүтэ сүүс сылыгар аналлаах уйгулаах ыһыахпыт сиэрин-туомун саҕалыыбыт.

барахсан хомураҕа хоннорботох холбороҥ маҥан хонуутун ортотугар аламай маҥан күн сардаҥаларын санатар күҥҥэ тэҥнээх түөнэ маҥан түһүлгэҕэ кир хах сыстыбатын куһаҕан санаа кыттыспатын дьаҥ дьаһах дьалбарыйдын диэн бүгүҥҥү ытык мааны күн дьолун тосхоллуур үөрүүтүн үксэтэр түһүлгэтин төрүттүүр үтүө күммүт үүннэ. Ыһыахпыт түһүлгэтин арчылыыр, ыраастыыр аналбыт айыы тылынан сатыылаата. Уйгу быйаҥ ыһыах үүт чөллөрүүн сен сөлөгөй.

Салама айыы далаһата, дьолу уйгуну тардар ситии. Салама дьайы куһаҕаны киллэрбэт үрүҥ санаа утаҕа.

Самаан сайын салаллан кэлбитин алааспыт ытык түһүлгэтигэр ыһыах ыһар күммүт үүннэ. Бүгүҥҥү күҥҥэ күөх окко үктэммиппитинэн от-мас иччилэрэ эрэкэ-дьэрэкэ оҕолор сайын кэлбитин түстээннэр үөрэн-көтөн эрэллэр.

Төрдүлүгүнчэй үлэ геройа, буойун, учуутал, ыанньыксыт Петр Ионович Яковлев төрөөбүтэ сүүс сылыгар аналлаах алгыс арчылаах кэскил кэрэһиттээх улуустааҕы ыһыахпыт түһүлгэтигэр ыҥырабыт. Амма улууһа оройуона муниципальнай оройуон баһылыгын Архипад Николай Архиповы, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэн государственнай мунньаҕын депутатын, биир дойдулаахпытын Федотов Руслан Еремеевы, Амман Аахы нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыгын Захарова Мария Романовнаны,

Үрдүк мэҥэ халлаан үрүҥ тыыннаах тоҕус үтүө айыыларыгар, аан үйэ дойду аламаҕай иччилэригэр алгыстаах тылларын тиэрдэ, бар дьоннорун баараҕай баҕа санааларын көрдөһөр күтүөннээх саҥаларын кута-сүрэ буолан алгысчыттар аарыгыран иһэллэр.

Амма кылыымбар айгыр силин анна дойду аан дойдум иччитэ аан алахчы лэбэ хотунум сирим дойдум иччилэрэ сир түннүктэрэ улуубайдарым Көмүскэс санаалаах хотун эдьиийдэрим бүгүҥҥү ааттаах бүтэймаҕан күҥҥэ эһигини ааттаан туран аал уоппутун оттон алгыс этэрбитин көҥүллээн даа диэн

Хаал уотун иччитэ! Кырдьаабытыҥ, Дьыгыламам, алтан сарын хатан кэбириэ. Умай! Умай! Бук! Бук! Ааҕыытын иччитэ Уһук сылгы сиэлинэн Үөһээ туттар кэҥэргим, Аллараа туттар кэнсигим Сыт таһааран айгыраттаҕым буоллун барыта этэҥҥэ буоларын туһугар алгыспыт күүскэ барарын туһугар умайан күдэпчилэнэҥҥин үөһээ ыйыларга Барытын тиэрдэргэр көрдөһүү ааттаһыам Мин айахтаах аһыы илик саламаатынан ньах тутан, үөрдэн-көтүтэн, чэй аллайан «Май! Май!» – дьүдьүй

Дьэ уонна бу уол аатыгар өйдөөн ааттаан эрэйгит дии буоллаххытына Каниларыах бүгүҥҥү күҥҥэ үөрүүлээх күҥҥэ барыта тэҥҥэ буоларын туһугар өҥ-гуняҥ сайын кэлэрин туһугар Степенович Яковлев күлүөйдээҥҥэ гынан анаан эһиэхэ тахсан күн курдук күлүмэччи күһүйтэн, көртөн-көтүтэн быйылгы дьылбытын эһиилгэн ылыа этэҥҥэ буоларбытыгар бар дьоммутун бүтүннүү Амма иһирин Аммабыт сирин аатыттан куһугар барыта кэрэ буолар, үрүҥ уоланнар Истэх сайдыылаах санааларын күүһүрдэҥҥин үөт көтүт, ичиги аллайдын мин сирэйим Ырчылатаҕым уруйдах тылларгын Иэрдээх иһим буоллун. Буруй буоллун, айтал буоллун. Айхал буоллун.

Айхал айыллыатым, айыллыатым намалса. Аан дойдубут иччитэ, аан алахчын хотун, оппуп маспыт иччилэрэ, аан дойду миэнигэр аал уот отторбутун көҥүллээда. Бүгүҥҥү үөрүүлээх бүтэй маҥан күммүтүгэр аал уопут иччитэ Бырдьабыты Кыырык түһүмээн аан ухан тойонно кырдьаҕас «Умай! Умай! Умай!» Мекылдьаас Чөллөркөй кулгаахтаргын сэгэтэн, алгыстаах аартыктаргын арыйан кулуудаа диэн көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буоллун Аан дойдубут иччитэ, аан алахчын хотун, оппут маспыт иччилэрэ, түннүктэрэ тыккыдьаҕастар, сайҕас санаалаах хотун илии Ытык итиччилэрэ, ытык эбэбит иччитэ, ытык мырааммыт иччитэ, ытык дойдубут иччитэ Исиэри тутуһан, арыылаах алаадьынан айах тутан ааттастахпыт, көрдөстөхпүт буоллун. Үөрүн, көтүн, күлүм аллайын, мичик аллайын! Үктэнэргэ көккүөх оттоох, тыынарга сылаас салгыннаах, аан дойду битиччитэ, аан алахчын хотуҥ, үөр, көт, күлүм аллай, мичик аллай. Алгыстаах санаабыт аналлаах аньыларбытыгар иччилэрбитигэр тиийдин да диэн көрдөстөхпүт, ааттастаппыт буолбут. Халлааммыт үрүт өттүк түрүктэллэнэн үөскээбит үрдүк аньыыларбыт, күрүө тойон төрдөрүммүт үрүҥ сылгы сиэлинэн айах тутан сэҥэрдии сытын таһаартахпыт буоллун. Үөрүн-көтүн, күлүм аллайын, мисик аллайын. Кырылыы оонньуур кымыспыт үрдүттэн дүлээтэхпит буоллун.

Алгыстаах санаабыт аналлаах айыыларбытыгар, иччилэрбитигэр тиийдин даа диэн көрдөстөхпүт, ааттастахпыт буоллун. Ахтыллыбатах айыыларбыт бары ахтыллыбыт курдук буоллун. Истибэтэх иччилэрбит бары истибит курдук буоллун. Доо. Уруй Айхал! Уруй Айхал! Айхал Мишель! Айхал Мишель! Наран Насков! Наран Насков!

Сирин-дойду мүччүлэрэ, сир түннүктэрэ улуу кырдьаҕастар. Көмүскэл санаалаах хотун эдьиийдэрэ. Бүгүҥҥү ааттаах бүтэй маҥан күҥҥэ айыы дьоно буоламмыт, үөһээ үрдүкү айыыларбытыттан сүһүөхтээх бэйэбит хоҥкуйан, тоноҕостоох бэйэбит тоҥхойон тураммыт үҥэ-сүктэ Көрдөһөн эрдэхпит буолла үөһээ үрдүкү айыыларыгар бу туохтугуттан көрдөһөр ааттаах эбит диир буолларгын эһиги киэҥ-ньургутугар аал уот оттоору алгыс тылын этээри алгыстаанаххын эрэ биэ үөһээ үрдүкү айыыларыгар сыыһа-халты хамсанар-имсэнэр эбит буолларбын көрө-көрө көрбөтөҕө истиэстибэдэҕэ буоллун диэн мин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолла. Үөһээ Үрдүкэ, Айыларыан, бүгүҥҥүлүүр бүтэй маҥан күҥҥэ тоҕус туруйа уолан уолаттардаах, сэттэ кындыа кыталы кыргыттардаах үрдүкү мэҥэ халлааны дабайарбытыгар күүс-көмө буолун диэн мин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолла

Үрүҥ сиэринэн күөмэйи туттаҕа буолуо. Үөрүүн, көтүүн, күлүм алайын, мичик алайын. Үөһэ өттүк айыыларыгар бүгүҥҥүтүр бүтэй маҕан күҥҥэ айыы дьоно өттүк айыыларбытыттан Уйгуну, Быйаҥы көрдөрбүтүгэр күүс-көмө буолуҥ диэммин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолла Айыы дьонун айан биэрбит, айбыт айыыппат. Аартыктаах аамытын арыйан кулуйда. Айыы дьонун арчылыы, араҥаччылыы сылдьан эдьэн иэйэр сиппэт, иэйэн куойан тураммыт эҕэрдэбитин тутуйда. Чөрөгөр кулгаахтаах Түөрт түөрэн туйахтаах, оҥочо кутуруктаах, күрүө дьөһөгөй айыы тойонуо Хорсун хаудуот саҥалаах, хоһун айыы дьонун айа олорор хотой айыы тойонуо Үллэр үйэлэр тухары Улуукаан санаалаах дьоно айа турар Улуу Суорун Тойоно Сүүнэ күүстээх дьылҕалаах Этин сүүнэ сүлүгэрдээх Сүҥ дьааһын айыы тойоно

Одун Чыҥыс хаалайыларга Айыы дьонун харыстыы, араҥаччылыы сылдьын диэммин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолуо. Кэлэр кэнэҕэски кэрэмчээри чытарбыт, үүнэ-сайда чичирии улаатыннар диэммин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолуо Үүт-таас олбохтоох, үгэр куйаас сайыҥнаах, үрүн аар тойоно. Айыы дьонугар уйгуну, быйаҥы аныы тур диэммин көрдөстөҕүм, ааттастаҕым буолла Үрдүкү Айыыларбын Айыы дьону таптаан аһыыр Арыылаах алаадьытынан Күөмэй туттаҕым буолла Үөрүүн-көтүүн Күлүм олордо

Саха аймах өр күн өйүн-чөчүкөйүн түммүт, урааҥхай саха саныыр-санаатын сүмэтин тиһээн ылан мунньуммут, тыл сүөгэйин кини атын хомоҕолун, модун-күүһүн өйдөрүгэр-сүрэхтэригэр иҥэриммит, өбүгэлэрбит үйэлээх үгэстэрин ытыгылаан, сиэри-туому ситэрэн ыһыах-бэлиэтин, ытык дуоһуну түһүлгэҕэ киллэрии сиэрин-туомун саҕалыыбыт. Оһуор дьарҕаа ойуулаах ыһыахпыт ытык-мааны бэлиэтэ. Үрдүк мэҥэ халлаҥҥа күлүмүрдүү оонньоон, буруйдаах ыһыах уйгута, соргулаах ыһыах сарсыҥҥыта буолан, төлкөлөөх түмүлгэни олохтуу турдун. Үс саха удьуорун төрүтэ түөрэхтэнэн, саха омук оонньуутун сэттэ үйэ тухары салайса турдун. Түөрт саха төрүөҕүн түһүлгэлээх кыһыаҕын киэргэллээх кэрэ аатын тиэрдэн боҕус үйэ тухары тарҕата турдун. Уруй, уруй, уруй.

Ытыктабыллаах Аман Аахара нэһилиэгин олохтоохторо, Амма улууһун олохтоохторо, сахабыт бар дьоно, барыгытын бу үөрүүлээх, юбилейдаах Юзер Ионыч Яковлев сүүс сыллаах Билигин ыһыаҕынан Амма улууһун салалтатын тус бэйэм аапыттан итиитик истиҥ диэҕэрдэтибит. Отун киһи Сахабыт сиригэр самаан сайын талаллан кэллэ, сатыылаан кэллэ, үрүҥ тунах ыһыахтар саҕаланнылар. Саха дьоно сайынтан саамай элбэх күүс, энергия ылар кэмэ. Бу күннэргэ бары алгыстанан, инникини түстээн, итикини итикигэ үчүгэй баҕараан бары туох бар айылҕабытыттан күүс ылыахпытын наада. Итики былааннар бары буолалларыгар. Онно Тукбамба Наахара нэһилиэгэр быйыл юбилейдаах сылга биһиги үлэ геройа Петр Яковлев иникири нэмэҕэ көрдөрбүт холобурун хатылыырга инники үүнэн эрэр көлүөнэбит, ыччаттарбыт кинини холобур оҥостоннор билигин үлэлээн-хамсаан дойдуларын сайыннарарга бары түһүнүөхтэрин наада. Биһи Амма дьоно сэргэтэ айылҕабыт курдук бары спокойнай, үлэһит, ситиһиилээх дьон. Ону туһанаммыт айылҕабытыгар куһаҕаны оҥорбоккобут. Кини биэрэр туһанаммыт хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ, нэһилиэгитигэр, улууспутугар, республикаҕа, Россияҕа элбэх бүддьүөтү биэрэринэн. То есть биир да барыгытын эҕэрдэлиибин бу үөрүүлээх күнтэн. Аман Аханан эһигэр элбэх тутуулар бара тураллар социально-экономическай сайдыытыгар үлэ баран турар. Бу барыта буолан иһиэҕэ, манаахара нэһилиэгэ өссө сайдыаҕа, айылҕатын курдук уонна бары ситиһиилээх буолаллара. Өссө биирдэ барыгытын тунаҕаныгынан эҕэрдэлиибит. Саха дьоно сэргэтэ Амма улууһун Амма Наахара нэһилиэгин олохтоохторо эһигини үрүҥ тунах ыһыаҕынан эҕэрдэлиирбит көҥүлээн. Быйыл биһиги саха үрдүнэн фронтовик, наставник Петр Иванович Яковлев сүүс сыллаах юбилейын бэлии туттарабыт. Кини төрөөбүт сиригэр, үллээбит сиригэр, үллээбит алааһыгар бу кэлэн биһиги үрүҥ тунах ыһыаҕы ыһан турабыт. Билигин Амма улууһугар ыһыы бүттэ үрдүк тэрээһиннээхтик ыыттыбыт. Өҥ дьыллар кэллиннэр Аммабытыгар. Дьон-сэргэ олоҕо тобустор. Быйыл бу ГОККО үчүгдүк тэрээһиннээхтик оттоон, астаан, үчүгдүк тэрээһиннээхтик киириэхэ элбэх үүтү оту эти хоторон дьоммут-сэргэбит олоҕун тупсарыахайын барыгытыгар баҕарабын туруктаах олоҕу дьолу-хоргуну доруобуйаны дьоллоох буолун Үтүө күнүнэн күндү Саха сирин олохтоохторо Амма улууһун уонна Амма Наахара нэһилиэгин бу бүгүҥҥү үөрүүлээх Үрүҥ тунах ыһыаҕынан Амма Наахара нэһилиэгин дьаһалтатын, нэһилиэк бары олохтоохторун аатын итиитик истиҥник эҕэрдэлиирбэр көҥүллээн. Быйылгы ыһыах биһи нэһилиэккэ, нэһилиэк киэн туттар киһитэ, социалистическай үлэ геройа, учуутал, буойун, үлэ геройа Яковлев Петр Ионович сүүс сыллаах юбилейыгар ананар. Бу юбилейнай сылы көрсө республиканскай уонна оройуоннай хамыыһыйалар тэриллибиттэрэ уонна бу сыл саҕаланыаҕыттан элбэх тэрээһиннэр ыытылыннылар. Бу сыл бүтүөр дылы ахсынньы сүүрбэ үс күнүгэр дылы биһиги бу тэрээһиннэри ыытыахтаахпыт. Бу чэрчитинэн Амма Наахара нэһилиэгэр юбилейдаах сүүс сылынан сүүс үтүө дьыала диэн нэһилиэк бары олохтоохторугар тэлитэлэригэр күрэх биллэриллэн турар. Бу күрэх чэрчитинэн сүүс үтүө дьыаланы оҥорбуттарын туоһулуур альбом ырапардарын нэһилиэк тэлитэлэрэ общественнай тэрилтэлэр олохтоох музейга ахсынньыга туттарыахтаахтар. Бу юбилейдаах сыл биллэн туран биһиги Петр Ионович Яковлев үлэлээбит арыы алааһыгар уонна бу нэһилиэккэ Амма Нааҕара нэһилиэгэр элбэх тутуулар саҥа хотон уонна сайылык дьэндэйэ туруон баҕарабыт. Бу туһунан нэһилиэк олохтоохторо эрэнэ күүтэллэр уонна эрдэттэн туруорсубуттара. Биллэн туран, Бүөтү Дьонобус аатын биһи нэһилиэкпитигэр ыччакка биһиги инники кэнэҕэски ыччаттарбытыгар кини олоҕо холобур буоллун диэн нэһилиэк киин уулуссата кини аатын сүгэр Амман Аахара орто оскуолата эмиэ Петр Иванович Яковлев аатынан, маны тэҥэ кини аатынан нэһилиэккэ музей үлэлиир. Амма улууһугар Амма бөһүөлэгэр Петр Иванович аатынан уулусса баар. Маны даҕаны таһынан сэргэ атын дьаһаллар бараннар биһиги нэһилиэк киэн туттар киһитэ Петр Иванович Яковлев аата Инники кэнэҕэски ыччакка ааттана туруо, кинилэргэ куруук холобур буолуо диэн биһиги эрэнэбит. Ол курдук Бүөтү дьонобус ити үчүгэй үлэһит буоларын быһыытынан кини Аҕа дойду сэриитигэр разведчик быһыытынан сулууспалаабыта, бааһыран баран кини дойдутугар төннүбүтэ. Ону таһынан Петр Ионович Яковлев Бары билэрбит курдук, Саха Республикатын Верховнай Сэбиэтин үс Созывка депутата. Онон кини бу нэһилиэгэр, улууһугар уонна республикаҕа депутат буоларын быһыытынан эмиэ элбэх үлэни ыыппыта. Инникитин даҕаны Бүөтү дьоно саата ааттана туруо диэн эрэнэн тураммын Бу бүгүҥҥү үрүҥ тунах ыаҕынан барыгытын дөссө түгүлэҕэрдэлиибин, барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, ситиһиилэри, этэҥҥэ буолууну сир үрдүгэр эйэлээх халлааны баҕарабын.